avuxeni va ka hina hamamukela ndhawu ta ku hambanahambana laha mi nga kona laha mi hi langutaka mi ri kona thank you very much for joining us on nkanelo wa gingirikani. Uh, you can see I, I almost recreated our old old studio ni tlhela ni endla ku studio xa hina xi vuya lexi xa khale lexi mi xi tivisaka swona so um I'm trying to bring the old vibe back you know for those who have been following us on the channel please if you are if you are new hit that subscribe button and also that notification bell to make sure that whenever we do our videos, you are not left behind. Don't be left behind. I'm very Queen, guys. We can lay one. Ah, started to us corner. Oh, before I'm actually, I'm telling you, I'm going to u ni mi byela hi timhaka ta byala loko mi byela hi timhaka ta mina na ti-tarven na byala namuntlha mara a ni lava ku mi tivisa ku Nongonoko wa nkanelo wa gingirikani wu tisiwaka n'wina hi va R funerals va ri va kona tindhawini ta ku hambanahambana please loko u lava ku va joyina va ku la ka o six four nine four seven seventy six eighty one u va joyina ku loko hi kha hi nwa byalwa hi kha hi tiphina la joni hi kha hi tsundzuka siku ra khombo siku rin'wana hi ta lava ku pfuneka and va R funerals va ri va ready va joyinini namuntlha nkarhi wa ha ri kona join R funerals namuntlha ni kha ni ku R funerals. se yi fikile i like that part so loko a vulavula hi alcohol ku na mhaka ku na mhangu leyi nga humelela a Eastern Cape ku na vana lava nga lova va 20 lava nga lova endzeni ka tavern a mm, vuxokoxoko bya vona a yi za byi kuma kahle ku ku a ku humelela yini ve ri vana lava a va ri vana vatsongo ngopfu leri va ku ku lomu ka between the ages of 13 and 18. wa swi vona ku ri i vana lavatsongo loko ni twa la la la ni nga swi twa kona loko ku ri ke ni a hi swona mi ta hi koreketa mara hi leswi ni nga swi twisisa swona ku ve ri vana lava a va ri vana lavatsongo va ri ku nweka byalwa a tarven yin'wana va ri enyobeni e e e e East London. ni vona mi komba swin'wana leswi nga ku ri lawa hi le hi le is this is the after math loko ku ve ku ku fika vanhu lava va va ti-emergency services ni tlhela ni komba na laha byalwa byalwa loko ku vulavula hi byalwa guys ni ta mi byela hi mhaka ya byalwa lahawani hi lava hi lava va nga khumbeka swinene mhaka leyi nga humelela a ni lava ku vulavula hi leswi ni lava ku mi depress guys I don't wanna depress you no lava ku vulavula hi byalwa ku mhangu liyani mhangu leyi chavisaka swinene ende. ku va ku lahlekela hi vanhu va vanhu va twenty hi nkarhi wun'we is a tragedy i khombo lerikulu swinene etikweni so ya exi hi rila na vanhu lava nga lahlekeriwa xana hi rila hi vona mara ni lava ku mi byela hi switori swa byalwa swa mina maybe I should remove this thing ne I don't know let me remove it ni lava ku mi byela hi switori swa mina swa byalwa okay so mina ni sungule ku nwa byalwa a swi tiva hi sungule ku nwa byalwa ne. mina a ni sungule ku nwa byalwa na ha ri a ni ri ka standard standard we were doing standards as was it grade it was grade seven or grade eight grade seven or grade eight no man i was still young a hi hambi hi fihla tiniphu you know ni loko hi ya hi ya kerekeni a khwayereni.

in an open la u kumaka ku nini va byala na vanhu lavakulu a a swi chavisa na ku va vanhu vona ni kha ni va byala a ni swi tivi ku n'wina mi njhani ku haleno mara hi leswi hina n'wina hi kurisa swona mara masiku lamawani vana va masiku lama va byala in front of the parents ka like a va chavi you know they like. thirteen year olds va nwa byalwa va sungula ku nwa byalwa twelve year olds va nwa va nwa byalwa kahlekahle vanhu va sungula ku nwa byalwa va ha ri vatsongo masiku lamawani mara loko mina ni ye a Eastern Cape xitori xa mina xo sungula lexi xa mbirhi leyi ya xin'wana xi le tarven lexiwa xa mina xi le Eastern Cape xitori loko ni ye Eastern Cape ni vuye ni fika ni ni dyondzela dyondzo hala Eastern Cape. then mara ni ve ni kuma ku yunivhesiti leyi a ni dyondza ka yona a va ku hi yona yunivhesiti leyi nga rhanga mahlweni hi timhaka ta byalwa emisaveni um they used to call it the alcohol capital grahamstown was a alcohol capital hi minkarhi ya hina loko cheka hey a yi no byala guys a yi lava ku hemba hi o week first year you know a ku nwiwa byala leswaku no ku nghena campus loko nghena khamphasi first thing you go to attend cheese and wines ku nwa mabyalwa all this thing ku na ku na ti-free shows la ku va ku ti-festest ta attender you get free alcohol you know all these things mara handle ka swona ni ve ni kuma ku loko ni jikajika hala Eastern Cape vo Kenton East London Motherwell. tindhawu letiya ta ta ta ta ta le Eastern Cape ni ve ni kuma ku mhaka ya byalwa yi le mahlweni swinene vanhu vo tala va nwa byalwa Eastern Cape kasi ka dakiwa na ku mi nga mi yi vonile video leyi ya Noma Maheleni ma yi tsundzuka video leyi ya Noma Maheleni ya naswona ku ka dakiwa siyasela ke ngopfu ko se siyasela ke ngopfu si late si late siyasela you know i ku. Culture ya byalwa ntumbuluko no tisa a hi ntumbuluko culture ya byalwa ko va ntolovelo wa byalwa wa ku nwa byalwa wu le henhla masiku lamawani lero u kuma ku vana that's why ni ku vanhu vo tala vanhu va nwa byalwa na na vatswari va vona van'wana va nwa byalwa na vanhu lavakulu ku kuma ku hina leswi a hi swi chava lero ka hina. swi va tekele nkarhi wo leha ku va vanhu vona va kha va byala vo tala you know swi va tekele nkarhi wo leha maybe a ku ri minkarhi ya hina mara vanhu va masiku lamawani hi hi dya byi nga khoma loko ni jikajikini eastern cape ndhawu leti a ni nga mi byela tona va motherwell um eh, canteen like eh, Port Elizabeth Gqeberha noko i ya ndhawu to fana na va East London you know ndhawu leti ta va va kambe ri le kwini township leyi the big township a East London ka ve ri mani Mudantsane vo Mudantsane laha va unit seven unit fourteen ndhawu liyani yini ni jikajika laha mara ni kume ku ku nwa byalwa guys la ku ku nwa byalwa i xilo lexi ni kuma ku hambi munhu a ri muzalwana i nwa byalwa. a ni vuli ku hina a hi nga ri vazalwana ende a ni vula ku va ra byala bya nwiwa guys siyasela siyasela ke ngoku siyasela you know so mhaka ya byala ya hlupha because nkarhi wun'wani yi kuma ku yi gina yi va ntolovelo loko yi nga manager-iwi kumbe u kuma ku munhu wa kona yi endla a nga ri na guidance kumbexana yena hi yexe a nga ri na that feeling not guilty but. control feeling i don't know what what you call it ti va laha i kuma ku i tona limit ya wena mara vana masiku lawa va va tsutsuma va tavern va endla everything mara loko ni jikajikini hi leswi ni nga swi kuma ku byala bya kuma swinene a yi stemkini mara loko ni vuya ni kuma ku lava nga tsala tsala vo tala va tsale ku South Africa yi wela ka matiko cannabis is a alcohol heaven South Africa ku nwa byalwa ngopfu lava va nge vana va le hansi ka vo malembe ya vo ma somewhere around fifteen loko munhu a za ku fourteen fifteen u sungula ku nwa byalwa swinene va fika vo ma thirty percent loko va languta population ya South Africa vana lava va nwaka byalwa ka age ya vo ma fourteen fifteen. va fika va ma thirty percent in like se country wise so wa swi vona ku problem ya byalwa is a big problem and ni twa nga ri vana lava hi nge va blame because loko u cheka ta kuma ku um vana lava va na ti-celebrity leti va ti landzelelaka ne ni nga ni nga mentioner just few i mean it's in a public a, a, a domain bonang mathiba she's a celebrity vana vo tala va vanhwanyana va rhandza ku va n'wi rhandza swinene vonaka mara she endorses alcohol you know i promoter byala bya yena all those things na na munhu wo fana na Cassper Nyovest vana vatsongo va vafana va rhandza ngopfu Cassper Nyovest because of the way he does his, his music and all those things mara i promoter ngopfu byala ne music wa yena u ta vulavula hi ku ku na byalwa ka ti-video music videos ta vona ti na byalwa so swi teletele swilo leswi swi endlaka ku ri vana vo tala va va kuceteleka ku ya nghena ka swo fana na byalwa because of the way the the the people that they are looking up to. va va hanyisaka swona aka for example na yena i promote byalwa bya yena ka social media every way ta kuma a vekile xibodhlele ra byalwa leswaku byalwa byi le byi le mahlweni na loko jika a cheka va somizi na vona vana va na mabyalwa va va mini dlamini va na mabyalwa all these people they are promoting alcohol dj zintle has an alcohol whatever everybody is promoting their alcohol

Ni tshame ni famba na artist yin'wani la ni jikajika na artist yin'wani ni nge yi vuli vito hi kha hi promote-a album ya yona la Soweto, Tembisa and everywhere mara hi tshame hi nghena a ka tarven yin'wana a Soweto tarven leyi na yona ni nge yi vuli vito ne. Tavern leyiwa i yitsongo mani ya hava xipeyisi xa ku vanhu vo tala va nga nghena mara ku dzumba ku tele loko vanhu vo ze va fika tindhawu to fana na letiya tin'wana ti nga na xipeyisi xikulu vo palms laha va tsutsumela kona ka tavern liya and then u kuma ku xipeyisi xitsongo siku rin'wana loko ni ri laha ndzeni mina ni swi twa ku ndhawu leyi kahlekahle we are cramp. ku hava ri rivanti rin'wana ro huma handle ka leri ra hina gate ro swa ku na one exit swa ku loko munhu la humaka na vanhu lava nghenaka hinkwenu hi le ku tlumbatlumbaneni ku na nyakanya ku ri ku famba ku ri ethavhenini laha ndzeni ni swi vona ku yo loko ku humelela something like that va na problem indeed siku leriya ku ve na problem ku ve ku spray-iwa paper spray endzeni ka tarven I've experienced this paper spray. ivi vanhu vo tala va kha va lwela ku huma hi hi nyangwa nyangwa lowu hi nghenaka hi wona ene ku manyanisiwile ku va na leswiya swa ku ku phijaphijanisiwa hi mhaka ku munhu un'wana na un'wana i ringeta ku hatla huma because a wu koti ku hefemula you know ivi leswaku ku na problem because nyangwa i wun'we ende xindhawana xitsongo ene va tele swinene so a a ni swi tivi ku ri. loko ni yingisele ve ri mhani minister of police xi ri xona ya maphorisa ya whatever la tarven hi ta yi investigate mara vatswari a va languti vana va vona where were the parents where were the parents you know I feel like he has a point. because at the end of the day vana lavatsongo va fanelanga va va va tsutsuma va tikuma va ri ti-tarven and there are tarven letiya at least loko ni chekini ka leyi mina ni ye ka yona at least a la ku yemba a ku nga ri na vana lavatsongo ngopfu a ku va na age ya vo hina vanhu lava va rhandzaka swilo vanhu lava rhandzaka swilo mara ni vula ku. The space was too small ende loko ku humelele mhangu leyi ya ku ku vanhu va spray spray ti-paper spray ende swi humelela ka tithavheni to talo ni swi experience-ini handle ka ka thavheni ya ntsena na kun'wani hi tshame hi paper spray-iwa mara a ku ri Giyani kona mara it was an open place at least a ku nga na leswaku ku va na concentration ya moya wo biha wa thyaka kumbexana loyi a wu a wu a wu hefemula mara loko i hefemula paper spray. xa xa ku tlimba mahawu ya wena so leswi ni nga swi twa va ku va swi hleketelela ka mhaka leyi nga humelela Eastern Cape hi mhaka ku there was a use of paper spray allegedly so we not sure mara I'm just saying ku ri. ve ri vanhu lava loko va va spray hakanyingi hi ku ya leswi ni nga swi vonisa swona vanhu lava loko va spray ti-paper spray leti a va tala ku kuma ku vo huwa vona va twi nga ri vo huwa a a va twi nga ri a va swi tivi ku they can cause something like this va twi nga ri vo huwa leswi mina ni nga swi vonisa swona these people they they they think they are just playing and then kasi then they are creating something va twa nga ri ve le ku huweni and it happened ene swa borha u kuma ku hi huma hinkwenu then loko moya luwa wu helini wu huma se ku nghena moya wa fresh hi vuyetela hi ngo va ri vo hi tirhisela murhi na hina so hi swihi leswi mi nga tshama mi hlangana na swona swa ku laha mi nga kona ku ku spray ti-pepper spray guys mi na tindhawu timbirhi a Giyani na le Soweto swi ni humelerile hi spray ti-pepper spray at least hi hatle hi huma hi nkarhi hinkwenu hi va hi hlayisekile a ku va ku na mhangu ku fana na leswi nga humelela a a Eastern Cape. i mhaka yo biha swinene liya and vanhu vo tala lava swi endlaka leswi tanihileswi ni nga vula va va va tibyele ku huhuha kasi kuma ku ku ya humelela ya mhaka mhaka mhaka ku biwa mara tanihileswi ni nga vula mi swi vona njhani mhaka ya ku va ku promote-iwa mhaka ya mabyalwa hi ti-celebrities na ku va vanhu va sungula ku nwa byalwa va ha ri vatsongo na vatswari kuma ku they lose control. of their kids. Um, yeah, I don't want to stay long on this topic because it's a little depressing, but I'm just saying this man na swi Eastern Cape a ku ri mabyala kun'wana na kun'wana a ni la ku hemba ene na na tiko ra hina vhele ri ri le henhla ngopfu hi ku hi alcohol consumption. ya byalwa bya nwiwa swinene byalwa bya nwiwa a South Africa ku huhwiwe mi nga rivali ku munhu ku loyiwani ku tsundzuka ku vona hi va a ri funerals va a ri funerals va ku na ndhawu ta ku hambanahambana ku loko mo tshuka mi humelele hi mhangu va hatla va mi pfuna please call a ri funerals namuntlha nkarhi wa ha ri kona ka o six four nine four seven seven six eight one i kota ku kuma vukorhokeri bya kahle bya xiyimo xa le henhla va famba hi timovha to durha. va lahla hi ti-casket ta kahle to tiya ta manyunyu John a ri finasa namuntlha ni kha ni ku a ri finras se yi fikile ya loko mina le gere a ni kha ni ku hayi xa mina i byala a ni swi tivi family wa yini mhaka byala byi fane byi byi nga advertisiwi because khale a ku advertisiwa folo ka T_V va va susa sweswi va ku nga va ku va na ti-legislation leti ti nga ta endliwa ku ri byala byi nga advertisiwi a hi swi tivi. mara eyi Eastern Cape na mabyalwa hayi top na swi tiva sweswo Eastern Cape byalwa bya nwiwa straight ku fana na Tembisa la ha machaka a ni leswaku machaka ni swin'wana ni nga swi vona hi n'wina ne a mi dzahi fole n'wina machangani machangani mo tala ma dzaha hi fole va kona van'wani va va dzaha mara vo tala a va dzahi fole mara byalwa. swa ku muchangani wun'wana na wun'wana loko wo nghena ka ti-Facebook u ta kuma ku munhu un'wana u nga ri kha a kha a endla ti-Facebook live kha ku nwiwa byalwa eyi byalwa bya nwiwa ka machangani hayi hayi guys okay a hi ti voneni laha handle ku tlhela byalwa hi nwa byalwa hi vukheta va ka hina hi nga fani na van'wani lava va nga hi siya hi mhaka ya ku va kuma ku va ku na negligent yo karhi or negligence yo karhi so a hi ti voneleni legere ya mina ni khale ku ekesdorse ke tshwere ke lenyora I'm thirsty no torha. salute salute mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli